fih.
Diwan, 3. Inbusek fuq ġbinek. Inħobb kif taħseb. Inħobb kif jikber il-baħar f'għajnejk. Inħobb kif tilqa' d-dawl u d-dell fuq wiċċek u tibqa' ħiemda u jeħmed kull m'hemm ħdejk. Inbusek fuq ġbinek. Inħobb kif torqod b'għewsa twila nieżla ġo ħsibijietek, toqtor fil-wied iċafċaf ġewwa ħolmtok, iddub fl-ikħal mielaħ li jimla skietek. Erba'. Hawn rasek mimduda fuq sidri, ħaddek nieżel fil-kustilji bħax-xemx fil-baħar. Hawn xagħrek lewn il-lejl jgħatti sa spallti bil-minġel abjad jgħaddi bla ma jaqta'. Hawn nifsek rieqed jimla, jofroħ, jimla, jofroħ tul ir-ramla sħuna ta' għonqi, u jien f'rejgatina mad-dlam marbuta nitbennen kemm kemm negħreq fiċ-ċafċif. 8. Qed niktiblek mill-muntanji, qed noħlom bl-irkiekel ta' darek, subgħajja imelsu ċaċet, djul, widien. Bewsa fl-altipjan ta' spalltek, nieżla fil-ħażiż, fil-borra, nieżla dduq mill-melħjali minn ġol-blat, imxejt,

Leħnek.
Hemm il-ħsejjes, il-kliem, il-ħmura ħajja, id-demm, il-laħam, il-qalb, ta' żewġ artijiet imdendlin bejn baħar u baħar, fik, binti. L-armonija li ġġorr f'ponot subgħajk mifruxa aktar minn tiegħi U nitgħaxxaq narah jirġa' minn qalbek il-mużika barranija ta' leħnek Malti. Leħnek ta' ġewwa. Leħni għamiltu leħnek. Il-ġebla tiegħi tridha tiegħek. Lanqas hemm bżonn ngħallmek għax kollox jinsab fik. U l-qamar tiegħek ġa jaf kollox. Kollox sal-iċken stilla. Friefet. Intir mal-friefet li qajjimt. Ngħodd l-istilel li fergħu xuftejk ġo fija, il-lejl ta' qabel. Ngħum fil-wiċċ mal-mewġ tal-baħar imċaqlaq f'ġufi. Dil-fjamma rieqda tħajret tiżfen mal-qamar kwinta sakemm dal-mument inremblu u nitlaq il-friefet lura fil-baħar.

Naf li int fqajjar mingħajr ħjiel ta' ħajja, u li d-dawl li tarmi lewn il-fidda msawwar lilek misluf minn ħlieqa aktar setgħana. L-ebda illużjoni ma baqgħali dwarek, għax issa nafek sewwa, u m'għadnix narak tilma' u tħuf fid-dawl tal-fantasija. Ma kif fil-għoli nilmħek, qamar kwinta, Issebbaħ is-smewwiet f'lejla sajfija, Ninsa dak kollu li kont għedtlek qabel, U terġa' qalbi tfur bil-poeżija. Grazzi.
M'attribue fabule sur l'origine, Elle conserve jalousement sa généalogie, Étrangement,

Tibqa' siekta ħin twil, tewden, filwaqt li qajla tinbidel u ssir il-ħsibijiet li bħal żifna jimirħu tul ġisimha. Ġisimha, astrazzjoni mpittra t'alwien, linji, kurvi. Ladarba tiftaħ ħalqa leħinha mibdul jirrakkonta ġrajja did-darba hija waħda minn dawk il-kbar. Mhux ġrajja twila, iżda waħda mhux mimsusa miż-żmien, ġrajja li ġrat fl-imgħoddi, llum stess, fil-ġejjieni. Il-ġrajja ma tasalx sat-tmiem, tintebaħ li dan kollu diġà seħħ. Tqum, tippakkja lesta biex titlaq 'il barra iżda fl-aħħar minuta tieqaf. Għalfejn għandha titlaq hi? Kienu huma li ġew. Mela huma għandhom jitilqu, mhux hi. Grazzi.